A kia ora tātou. A tuatahi kei te tuku atu aku poroporoaki ki a rātou ko ngaro atu. He tūpāpaku kei te marae o Waititi i tēnei rā. Ko whakahokia mai a Hitreiria mai te prison i reira. Nā reira, uh, ka nehua a Popo, a uh, tētahi kua tukuna atu i tēnei wiki, ko tētahi uh, māma kōkā o tētahi o ngā tauira matua o te kura kaupapa Māori o Wharekura, uh, Waititi, uh, me tērā Uh, te rangatira e arahi i te mangro mau, ko tukuna atu tērā atu wiki. A, ko tahi mano tangata, haramai, haere ake ki tērā mate, ki tērā tangihanga. A me a tātou a whānaunga a Whai Ngata, a rātau o tēnei Rangi Walker, a ērā tāngata e kaha ana ki te mahi mō tō tātau iwi. Nā reira rātau ki a rātau haere koutou okioki pai i ngā ringaringa o te kaihanga. Nā reira kia hoki ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e whakatū tēnei hui kia o whakanui a tō tātou reo o Ngāti Kahungunu, o tirā tō tātou mahi kia whakarauoratia tō tātou reo a kei roto i tēnei wā. Nā reira, tēnā koutou e tuku ā, pānui ki au kia haramai au i konei. Kāre taku, kāre au i te mōhio pēhea kia mahia tēnā mihini. Nā te mea i te whare paremata au, he maha ngā kaimahi i reira. Ka puta au ki waho, kāre tae au ki te book a flight to Wellington, ka au mōhio me pēhea. Ā, tū Pānia, ā, me tōna komiti. Nā tōna komiti nāku i whakatū te, te, te komiti. Ki atu au ki a rātou, kei te pīrangi au kia whakatōkia, kia uru mai ngā kaumātua, ngā rangatira o ngā iwi kei roto i te whakapaunga pūtea o te kāwana mō tō tātou reo. Ā, nā reira, i raro i a Tāmati Rīri, i kohikohi ētahi o ngā tangata tino matatau ki te reo me ōna tikanga, ā, i haere rātou ki roto i te iwi ki te kimi ō rātou whakaaro. I hoki mai rātou tuhituhi te pūrongo ki a au kei roto i tēnā, kei waenganui o te pūrongo ko Te Mātāwai. Ka haere au ki roto i ngā marae ki te kōrero e pā ana ki tēnei kaupapa, he mā ngā Māori kāre e pīrangi, kāre whakaae ana ki tēnā. Tino pukuriri au ki a rātou e pukuriri mai ki ahau. Nā te mea, ko whakataiwhenuatia rātou, they are colonised still, our Māori. Kī mai rātou, Kaua e whakamana ngā koroua i ngā kāinga nā rātou i whakangaro ai tō tātou reo Māori. Nā rātou te hē. Tēnā te take kei te kaha tātou, ngā rangatahi, ki te whakarauoratia tō tātou reo Māori. Kei te mōhio tātou e tino kino tēnā kōrero, kāre te tika. Ki te, ki te kore rātou ngā kaumātua i ngā taiwhenua e kōrero Māori ana, tēnā ka ngaro ai tō tātou reo Māori. Nā reira, koinā tāku hiahia, kei ngaro ai te reo o Tūhoe, ngaro ai te reo o Ngāi Tahu, ngaro ai te reo o Ngāti Kahungunu, kia pupuri tonu ēnei momo reo, reo Māori kotahi, e, engari he reo. kei te pirangi au kia uru mai, kia whakatū te mātāwai, kia taea e ngā kaumātua, e ngā rangatira te kī e pā ana ki tērā kaupapa Te Tuhatuha Pūtea o te Kāwana, ki ngā rōpū nei ki a koutou e mahi ana mō tō tātou reo. Nō reira, tēnei me te whakataiwhenuatanga, pērā he mate nui, i roto i ngā whakaaro o ngā iwi. I tīmata mai i te wā i, i tae mai uh, te Pākehā ki konei ki Aotearoa, heke mai ngā kaipuke, me ngā kai uh, tangata hoko taonga, hi ika, hi kekeno, kekeno, hi paraoa, e rā atu, uh, Kātahi ka whai atu uh, ngā mihingare me o rātou kai, karaipiture, uh, ngā manene, kātahi ka tono mai a Ingarangi e tahi uh, tangata o te tari o Ingarangi, uh, whai atu i ngā hoia. Kātahi ka tīmata ngā pakanga mō a tātou whenua. kua mohio koutou ki ērā āhuatanga, te tango i a tātou whenua, te kōhurutanga o ngā manonga tini Māori, tērā iwi, tērā iwi. Ā, ko te, te, tētahi me pai, ko te kāwanatanga o Aotearoa, tīmata mai i a Reipa, ā, ka haere tonu i raro i a Nahinara, i try ana rātou ki te whakatikatika ai tēnā he o rātou. Ko ana te whenua tuatahi mōhiotia e au e, uh, e tautoko ana uh, te iwi kāinga, uh, te mana whenua a uh, muri mai o te whakatai whenuatanga o Aotearoa. Nā rīra, ā, he kaupapa nui tēnei, nā, nā te mea, ētahi wā kei roto i a tātou whakaaro, kāore rātou e whakaaro pai, ā, mō te puāwaitanga o tō tātou iwi, o tātou reo me ā tātou tikanga. Ā, tika tāpiri, pērā hoki i Takapau, ā, erangi, ā, i Takapau, i kōrero Māori tonu ngā mātua ki a rātou anō, Kahore ratou e korero ki a matou, Pakeha anake te reo o he ha, he hawhe Pakeha ki a matou i tipu ake, e ririki to matou Pakeha ki te Pakeha i te kura. Engari koina te, te reo o matou i te wa matou e tamariki ana. Uh, engari, ki a rātou anō, kōrero Māori tonu rātou i roto i te whare karakia, i te marae, ngā marae o Takapau me Erāti. Engari, ā, tuku atu au ki te haere ki Te Aute Kāreti, tae atu au i taku tau tuatoru, nā te mea kāore he kupu Māori kei roto i ahau, kāore e tae au ki te ako kei roto i ngā karahi i whiwhi, nā reira, nā te kōrero i waenganui i pō, i a mātou e kai ana, passing a mai te knife, i rā momo kōrero, nā wai i tāhai my socks, uh, e rā kōrero ka tīmata au ki te hīkoi i roto i tō tātou reo i reira. Ka huri aku mahara ki tētahi wā e mahi ana mātou a whakarite ai ngā hua whenua mō te kai a te rara. Uh, e waru o mātou e noho ana peeling potatoes. Ki mai, uh, i reira tō tātou uh, rangatira o taua mahi, ko ia te tino toa mō te Prey Rugby The First 15 e taute. Nā reira, e pera he atua. Āe, noho ia i te taha o Ihu Karaiti. Engari he tino tō tēnei tangata. Nā reira, ia, ia tā, a mātou e mahi ana, ki mai ia ki ahau. E, why are you in the front line of Te Aute? Ka takapaka. Ka tae noa ka tae atu au ki reira. You don't even speak a word of Māori. Ha, ha, ha. Nā ta mea ko ia te tino tangata o te kura, ki mai te katoa i reira, ha, ha, ha. Tino whakamā hau. E ta mōhi au te koi o te whakamā. I noho au ki raro, ka whakaaro au, kei te ako au i te reo Māori, ka tahi ka huka mai, hoki mai ki te kōhuru koe, you bastard. ka pūtau ki waho o Tautea, ka kite au i ngā mātua o taua wā, Haere ki ngā hui, kahore rātou e mōhio ana ki ngā kōrero. Engari mena ka kata mai te iwi, kata mai hoki rātou. Tangi mai te iwi, ka titiro rātou ki raro i te pouri. Engari kāre rātou e mōhio ana, koinā te āhua o te whakamā. Tino mamae, tino kino erangi, na to me i reira ratou, pirangi ratou tonu kia Maori mai, kia tu Maori mai, kia, na, kia noho Maori ra, ratou. Na, a, hai rau ki a Tamaki Makaurau, te whare wānanga o Tamaki Makaurau, Auckland, Uh, I reira ngā tamatoa, te taha o rātou e whawhai ana mō tō tātou reo, uh, me te reo Māori Society o Wellington, o Ngāti Poneke, o Poneke, e kaha rā atu ki te mahi te taha Kora Jews mā rātou, uh, nā, nā tēnei rōpū e rua, i, uh, i uh, werohia mātou te iwi Māori tatau, uh, kei ngaro tō tātou reo Māori. Nā reira tīmata mai uh, ki a hau te whakarauoratanga o tō tātou reo kei roti i ēnei rōpū e rua. Ā, i au e Tāmaki Makaurau, kei te pīrangi rātou ngā Māori o te West Auckland, ki te whakatū marae i reira. Nā te mea, ka mate tētahi, ka haere ki tētahi whare, ka haere mai ngā manuhiri i ngā pō, e whāngai kai ērā āhuatanga, ā, hara mai ngā pirihimana, ā, nā te, te tuhituhi, ā, ērā āhuatanga kāre pai, nā reira pirangi ngā Māori o te western side, o Tāmaki, kia whakatū tētahi whare marae. Nā, i haere mātou ki a Whānaupanui, tono atu ki a rātou, ki te kua mate a Hoani Waititi. Tōna atu ki a Mānihera, tōna tuakana, kia riro mai te ingoa ki a mātou, kia whakatū tētahi marae wharenui i, i, runga, i raro i tōna ingoa. Ka hore rātou e, e pirangi ana te whakaae i te tuatahi, nā tamea kua hinga mai ētahi o ngā tono mō John Hoani, nā reira kāre rātou e whirangi ki te kite tētahi whare tū kāre anō kia oti. Engari, nā tā mea kei te mōhio tā mātou hononga ki a Hoani, a whakaae ana rātou. Nā reira hoki mai mātou whakatū tēnei marae. He tāone Pākehā a Tāmaki i tērā wā. Ka hore rātou e Pirangi kia whakatū tētahi marae ki roto i te tāone nui. Waia mai i waenga nui i te pō, haurangi mai uh, i te rua karaka, toru karaka i te ata. Gonna kill you, you bastard, you racist South African. I tērā wā pātai uh, tū mārō i, i South Africa i taua wā. Nā reira, ki a rātou ngā Pākehā waea mai, ki a hau, e pērā uh, mātou i a rātou. Uh, ka hore rātou e, e mārama ana ki tō tātou noho i Aotearoa nei. Erangi, haere tonu, haere tonu i te kaupapa uh, kua whakaarahia te rā marae. Uh, ka tae ki te tau 1980 mo te whakatūwheratanga. Whakae ana Bishop Reeves kia hora mai ia mo tēnā kaupapa uh, me tētahi uh, a kuia um, uh, John Taiapas, sa wife, John, nāna ngā carvings, ngā paupau kei roto, ngā tukutuku, nā mātou i mahi, engari nāna i arahina mātou, whakaako i a mātou. Uh, engari, uh, ko nā tā, tātou hia hia. Engari, ko waia mai te patu mai taku waia, uh, David Longi, ko nā te tahi waku hoa i taua wā.

Koinā taku noho i roto i te tāone nui o Tāmaki Makaurau. Kātahi ka karanga mai ngā rangatira o te kāinga nei, kia hoki mai au i konei ki toku iwi, ā, tēnei te take i hui mātau i a, a tētahi o ngā marae i, i konei, ā, ko te take, kei te hoha mātau ki te kōrero ki a mātou Kahungunu ki Wairarapa, Kahungunu ki Heretaunga, Kahungunu ki Te Wairoa. Ki a mātou, ko tātou a Kahungunu. Kare mātou e whakae ana a, ki a kōrero pēnā a, ki a mātou. Ko tā rātou hia hia, māku e haere ki Greytown, hīkoi haere te, te iwi ki te kōrero e pā ana ki te kotahitanga o tō tātou iwi. I tērā wā ko te kaunihera Māori te tino uh, ringaringa o te kāwanatanga mō ngai tātou te iwi Māori. Nā reira, tīmata mai i au i Greytown, Pātōtō, a kia ora, a, kei te pirangi ngā rangatira ā, kia paku kotahi ai tō tātou iwi, nā reira kei te pīrangi mātou ki te whakatū te rūnanga o ngā tī kahungunu. He aha tēnā? Whakamārama tou, ā, okay, okay, engari ka titi kūhā, kāore, kāore rātou e tautoko ko te Kaunihera Māori te mea nui. E pērā hoki te Wairarapa, ā, Masterton, Dannevirke, Waipukurau, ka tae ki Heretaunga, e orite ana te, o kei te whai Heretaunga, nā te mea ka tīmata mai te whakaaro nō konei me Wairoa, ā, mō te kotahitanga, tēnei kotahitanga. Ā, ko ētahi o ngā kaumātua i reira, ko Aunty Lulu, Wī Tatau, ā, Moana Raureti, ā, uh, uh, Tōhara Mohi, Te Ōkanga Huata, Ui Wharekura, Cambridge Pani, Auntie Panti, me rātu. Koina ngā kau mātu e krangi mai ki au kia haere ki pakipaki hui ai. Tēnā kōrero. Ka mutu taku hīkoi ki Wairoa, ā, ka tū te hui. Ahakoa kāre rātou e tautoko ana, hara mai rātou i te whakamā, ā, kia hui tahi tātou. Tātou mā, e rā nui tēnei. Kahore ngā kaumātua o Te Wairua e mōhia ana ko wai ngā kaumātua o Wairarapa. Ko ngā kaumātua heretanga hāwhe e mōhio, ko wai ngā kaumātua o Wairarapa, a engari ka te mōhio rātou ki ngā mea o Wairoa. Tino ātāhua ki te kiti a rātou e hono rātou i a rātou, kia kotahi ai. Ka tahi, ka tū, ka riro ki a Ngāti Kahungunu te matatini, mo te tau 1813. Nā reira, i kaha mātou ki te whakatū tētahi pōhiri nui kia whakakotahi ai ngā wāhanga o Kahungunu kia tū he iwi kotahi tātou. Tātou mā, kotahi mano ngā tāngata e tū ana i roto i ngā rārangi pōhiri i taua rā. E rima ngā wero kua puta atu ki te motu. Ka mutu te pōhiri, ki mai a Hamu Mitchell. Ki mai a Taitoko o Whanganui. Ki mai a Pōkiha o Te Arawa. I noho tata rātou. I tēnei rā, ki mai ki ahau, i kite mātou i te mana o Ngāti Kahungunu o Te Aokoatu. Tino harikoa ahau. Harikoa Mua rātou kōrero engari tino harikoa nā te mea kua mahi tahi tātou i roto o Ngāti Kahuru. Nā reira, me pēhea kia mahi tonu tātou he iwi kotahi mai i tērā pito ki tērā pito. Nā reira, uh, me, me titiro pēa tātou uh, ki a tātou kura, kohanga reo, mērā atu. Kei ō koutou tāone he kōhanga, engari torutoru ngā tamariki e haere mai ki tērā kōhanga. Ko te nuinga ngā Māori i ngā tāone nei ka haere ki te kura Pākehā. Me aha tātou? Ko oti kē te hui o ngā iwi katoa i te whare paremata, te hui whakatauira 1981, 82 e rua ngā hui. Tautoko ana au i te kaupapa. Kohikohi ngā tamariki nohinohi, me tētahi kuia koroua rānei mō te tau e tino mōhio a tipuaki roti i te reo Māori. Tērā e mōhio ana ki te manaaki tamariki. Tuku atu ki roti i tētahi rūma, i te mane, ka tituku wā. Huakina te tuku waha, to Friday, kōrero Māori ana rātou. Tēnā te whakaaro o a tātou i tērā hui whakatauira i Paremata. Tino hari koa te tautoko, hoki mai a tātou ki o mātou a, ta, iwi, tā Himi Henare, hoki atu ki te tai tokarau, me Aunty Moon, me ērā atu, ki te kī, ki te iwi o Taitokerau, anei te huarahi kia pupuri tonu tō tātou reo o Ngā Puhi. Mahia. Te Atairangikaahu, Tūwhāngai, hoki rātou ki tō uh, Tainui. Tainui, anei te huarahi pai mō tātou. Nā ko ui tātou, tō hara rātou konei, whakatū kōhanga reo. Tēnei te kaupapa nui mō tātou o Ngāti Kahungunu. Nā reira nā tēnā i tīmata tātou ki te whakaaro e pai ana te reo Māori. Ka tae e tātou ki te whakarauora i tō tātou reo Māori. Engari, hena anei te huarahi. Waiho rātou ngā mātua tū reiti mō rātou. Erangi, ko ngā tamariki, mehemea ka tīmata rātou i te kōrero Māori i a rātou e tamariki ana, ka taea, ka taea e tātou. Kei te mihi au ki te Irairaka, kia haramai e ngā haere atu a konei. Nā reira, koinā tāku a, e kōrero ana ki te huarahi kua takahia e au, kei roto i a tātou ngā koe, kei te pirangi te katoa o tātou, ā, kia pupuri ai te reo Māori kei roto i ngā kura. Kātahi, ka tīmata mātou te kura tuatahi ā, i roto i te reo Māori. Anei rā, haere au me taku hoa ki te Ministry of Education. Ka tōtōtia te kua, te tatau, uru ki roto. Ā, kia ora, kia ora. Ā, we want to uh, build a Māori school where you speak Māori.

He said, will you talk Māori, go to the uh, Māori affairs. I thought, oh, yeah. Anyway, haere au ki tari Māori, e hoki atu ki te tari mātauranga, ki atu ki a rātou, whakatūri e te kura. Hoki mai a hau me taku hoa, ki reira, ā, kua hoki mātou ki a koe. Kei te pīrangi māhau e utu mai tētahi kura Māori mō tātou. Kia kōrero Māori tātou, ā, i roto i ngā kaupapa katoa. Kī mai ia, kāre e taea. Kei whea tā koutou whenua? Taihoa, whenua. Ka tuhi tuhi mai taku hoa, whenua. Ah, uh, you gotta have building. Building, building. Kona te āhua o tā tātou kōrero ki tēnei rangatira o te tari mātauranga. Ah, uh, Teachers. You got, you got no teeth, teachers. With qualifications. Quals, qualifications. Tēnā tā hua tā, tātou kōhiri. Ok, taihoa, ka huki mātou a tērā wiki. Ka haere mātou ki te tatau, ki te kuha, ki karanga mai ia, me te drinking fountain. Kāore he kōrero mō ngā pepa, mō ngā tēpū mahi, mō ngā pukapuka, mō e rātou, engari he drinking fountain kei te pirangi ia. Ko tahi wiki ki te mātau i te tahi whare i Papakura, hokona, kāore he pūtea, engari 39,000, kā pai, engari kāore he pūtea. Ah, hokona, tukuna atu ki te marae, Uh, haere mātou ki etahi atu wāhi, te uh, Māori Affairs Carpentry Scheme, hara mai rātou ki te whakatikitiki te whare, hoki mai mātou ki te, te tangata rei. Ai, ko mutu tēnā, ko mutu, ai, ka te tū te whare, kei a mātou uh, ngā kaiako, kei a rātou ngā, uh, qualifications, uh, and, and, and we got a hose on the tap, which was a lie, of course. Ka tahi, ka tīmata mātou ki te whakatū te kura tuatahi, te reo. Patu mai anō te waia i te pō, uh, racist uh, people, you're in trouble, we're going to burn your place down and all this kind of kura. Tēnā tā ahu o ngā tangati i aua wā, 1980s. I tērā tau, 1900, ka hore he minita i roti te whare whare mate e mōhi ana a, ki ngā iwi, ngā ingoa o ngā iwi, ngā, ngā puhi pea, a, Ngāti Prau pea, a, kāre rātou mōhena ko wai a Ngāti Kahungunu, a, engari, i nāianei, nā tō mātou kaha ki te a, whaka, a, whakamāramati ki a rātou te taha Māori, kei te mōhio katoa mai ngā minita ki ngā iwi, ngā ingoa iwi, a, 70. Nā te mea, nā tā mātou tono, ka taea e ngā Minita ngā rangatira Māori kia whai atu ki te Minita a tērā wiki ka hui rātou i te Whare Pāremata. Tino rerekē tēnā mai te wā o i whakatū tō tā mātou kura. Nā reira, kāore te iwi e tino tautoko ana. Ahakoa te kura me te wharekura, tō mātou wharekura i tēnei tau, NCEA, Level one, 100%, Level two, 100%, Level three, 100%. Kura Māori, kura kaupapa Māori. Tēnā. So, kei te pai te kaupapa, mehemea i reira ngā tāngata whakaako e mōhio ana ki a Ngāi Tāua, ki a Ngāi Tāua. So, um, Taku, uh, me aha tātou? Me pēhea kia uh, kōrero ki tō tātou iwi, kia kohikohi rātou ki tētahi kaupapa, kia whakarauora i tō tātou reo. Me he, me he kohanga kei roti tō, tō taone, he aha te take ka haere te mate, kāre haere, puta atu koutou ki ngā whare katoa, ki ngā kāinga o ngā whāmere e noho ana i tō kāinga, ki te tōna atu ki rātou kia hara mai ki te kōhanga reo. Kia whakakīnga ngā kōhanga, kia taia e ēnei kaupapa kia puāwai. ki a Kuawai, kei ngaro ai a tātou tikanga. Kei te mōhio tēnei rangatira Zuka, tēnā hoki te kōrero kei roti te pukapuka a Professor Moon. Nā reira, kaua tātou e noho taringa a Turi a, ki, ki enei kōrero. Nā reira, me pēhea kia whakakotahi ai ngā tikahungunu i roto i tēnei kaupapa. Uh, tiro, whakarongo ki tō tāone uh, e noho ana koe, koutou, uh, he aha te mahi mō koutou i roto i taua tāone? Ka tae e koutou ki te haere atu ki ngā kāinga, ki te kī ki ngā pāmere katoa, ki te kore he utu, tīmatanga. kia haramai rātou i runga i tēnei kaupapa, kia wikitoria rātou mō tō tātou reo. Ko koina taku hiahia mō tātou. Engari, kaua tātou e whakakoretia ngā mahi o tētahi atu. Kua mutu tēnā wā o te ngau tuara. haere au ki roti ēnei momo mahi, i reira e tahi kāre e tautoko ana. Engari he whakaaro Māori, he kaupapa Māori. Me tautoko tātou i a tātou. Uh, me, na, wai, me he mea kei te pirangi koe ki te noho tatari titiro uh, pērā ngā tangata mō tēnei pire, Kahore rātou e tautoko ana i te mātāwai. Nāianei kua pāhi i te whare paremata nā te mea kua riro mai te tautoko o te iwi ki tēnei pire. Nā reira, koinā tāku e kī ki a tātou. Nā reira, ko te tūmanako. I te mutunga ake, E pai ngā kōrero kua puta mai i ngā take, engari i te mutunga ake me aha tātou, me aha koe, me aha koutou i tō rohe. I reira Te Ātaarangi, e pai ana tēnā, me pēhea kia whakarahi ai tēnā kaupapa, Ka hoki aku mahara ki a rātou, ko au tētahi tamaiti i aue tamaiti ana, noho i te taha a Ngoi Pewhairangi, e Katarina Mataira. Kei te whirangi whakatū kura i Hoani Waititi, i kōrero atu ki taku hoa i taua wā ki Aroha Paenga, ki te au he DP somewhere, i tērā wā, ki tau ki a ia, haramai ki te kura, waiho tēnā, pūtea, haramai ki te kura, mahi ai, ko koe te rangatira o tau rūma, ka tae e koe ki te tuhituhi au pokopoko mō ngā tamariki, ka pūma te whare, kei a koe te rangatiratanga i runga ake, a, mō tēnā ka hoatu he half e tō pūtea i tēnei wā, half wages. whakaae ana ia. Nā reira, wai atu ki a Katarina Mataara, Katarina, anei taku hiahia, whakamāramatu au ki a ia, kia haramai ia ki te marae noho ai. Uh, haramai, haramai ki taku whare. So, haere aku, māua ko aroha ki tōna whare, ka tae atu ki reira, he aha tēnei kaupapa? Nā kui, whakamāramatu. Katarina says, ā, me kai tātou. I noho tātou ki te kai, ā, kua pō, moe koutou i konei. Āpōpō ka kōrero anō tātou. Āpōpō ka ara mātou ki mai ia, Ātāhua te rangi, me haere ki te ruku moana, ki te kumi kai moana. E tōru rā mātou i reira, te rā tuawhā, ki atu ki aia, e Katarina, ki te hoki au ki Tāmaki, he hui nui tāku. Pēhea o whakaaro, ka tae e koe ki te haramai ki Tāmaki tautoko ai te kura tuatahi a i roto i te reo. Ki mai ia, I'll ring you. Four days and she's going to ring me. Oh boy. Yeah, uh, ka whai, ka whai ka teina. Hoki au ki te kai. Driving up the road. Uh, Engari kātahi e rua rā kua pā, pāhuri atu, ā, ka waia mai ia e Pita. Kua hokona tētahi whare tata ki te marae. Kei te haere au me taku, tētahi o aku tamariki ki te noho i reira mō ngā tau e rua me te hāwhe tau. Nā reira, i reira au e tautoko ana i a koe i tō kura, ā, ki a Puāwai te kaupapa. Koina te ngākau kei roti i tēnā kuia me he rātau tae noa ki a koe Liz i taua wā. I haere au ki ngā hui o Ngoi Pewhairangi a me Katarina mō te book tuarua tuatoru o Te Ātaarangi i rongo au ki ngā i o koutou rangatira i reira kōrero mō me pēhē te āta rangi ināianei ērā atu. Haere au ki te Ahitereiria mō tētahi hui i reira ngoi pewhairangi, waea mai ki taku room. Uh, Sharples, hala mai, konei. 211, room 211. Ka tae atu, pātōtā, hala mai, uru mai, uru mai, i reira ia e noho ana, rakuraku, e pounamu wihiki, e rua karahi, whakarongo. I noho tata, he honore ki te whakarongo ki a ia e, e whakatū tēnā tito, tēnā waiata, me ngā kupu mō taua waiata. Tērā. Ko tērā wahine tino nui āna mahi. Tino ētahi wā ka tino pau tahau, Ka haramai ia ki te whānau o Hoani Waititi ki a Tuini Hakaraia mā, me tona pounamu Wihiki, ka noho mō ngā rā e rua, e tōru rānei, ka mutu ka hoki atu ki āna mahi. Nā reira, nā tēnā i kite au i te taumahatanga kei roto i ngā tāngata e mahi ana, e whakatū kaupapa hau, e huarahi hau mō tō tātau iwi. Nā reira, kaua e ngau tuarā ki tētahi e taea ana ki te whakapai a tātou kaupapa a, a, i roto i ēnei wā. Nā reira, kā rau e pirangi ka whakarotia ngā kōrero, he anō, he honore ki ahau kia haramai nei ki waenganui a koutou. Ka tae e koutou ki te rongo, ehara au tangata kōrero mō te kaunga o te reo, a, nā te mea, kei te ako tonu. engari e kaha au ki te mahi mō tō tātou reo āe. Uh, ka taia e koutou ngā mea kāre i, te, kāre i tupu aki roti i te reo, he huarahi mō koutou uh, ki te pakanga e nei pakanga. Uh, he kōrero tēnei ki ahau, kia, kia whakamutu ai taku kōrero. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ia rā.